Erba darbiet kollox. Nipprova. Inti għaddejt minn da żmien, u xi? Żgur li għaddejt.
U allura għaliex iddeċidejt li terġa' tella? Eh, kien perjodu li ximbida jinżel xar, jina dejjem għamil ta' manni iżar minni. Ir-raġuni jina x-xogħol tiegħi jippermetti li kelli l-ħaddiema waiters u hekk u dawk tal-etajiet ta' 16. Żommok żgħir.
Żommok żgħir u kollha xi tibda titbaħna bħulhom ta' eh. ġifieri. U kollha kulħadd ġej hawn, ġej kwarta tard għax hija tant il-hairdresser kulħadd eh. ġej bil-broz u jimbla xar. Allura tellajtu. U għagġajt meta għamilta. L-ewwel darba li għamilt ngħid il-verità, ma ngħidx l għagġajt ħafna, ma t-tieni u t-tielet l-alla rajt ġifieri. Insomma għaddi tista' di darba Bdejt ngħid x'ħin ġejlu ġieħ. Ma ħassej xejn. Ma ħallejx ħassej xejn ġifieri ħin minna mirqaċċi sija u nofs li nafu għax hemm ħart. Li kelli tajjeb kelli d-donor area tajjeb ħafna d-donor area minn fejn ħaj jiħdulek hux. U d-donor minn kull imkien jistaw. Anka maddudu.
Ej, anka maddudu. Eh. Eh, joħroġ il-nuklutu. Issa tgħidlix li tiegħek minn taddudu xi qed ma' nuklutu, ma dok għamil razza. Jiena fatti ħadu li meta barra Malta ħadu li ħafna mill-leħja Thank you.
Grazzi tal-li spiegajtin eżatt kif eh, isiru trattamenti u għawguri. Eja eh, ħanifmu għal-beneficju ta' dawk li jitħajru jagħmlu l-intervent x'jinvolvi.
Bħala hair transplant jissir billi l-ewwel nibdew ix-xar mid-donor area, nieħdu dan ix-xar sewwa, ngħidulu proċess jidulu extraction u mbagħad immur għal proċess ta' implantation fejn inwaħlu x-xar fl-area fejn inti tkun tliftu. Issa, bħala hair transplant hija waħda ta' ftit uġigħ għal ħafna min-nies li jiġu l-clinic tagħna, permezz tal-loppju anesthetic li inti lokali tkun tista' traqqad l-area fejn aħna nieħdu x-xagħar u wkoll fejn aħna nimpjantjaw. Bħala transplant tista' ssir fuq ġurnata u żewġt ġranet jiddependi l-ammont ta' xagħar li jsir. Dejjem trid tikkunsidra l-iskalp u kemm ikun sar hair loss matul is-snin. Għal din ħa tiddependi l-overall procedure, kemm iddum u l-ammont li jkollok bżonn.
U issa tafu insomma x'jinvolvi t-trattament, però li hu żgur li min hu bħalna ma tantx għandu bżonn. Magna ta' xart zero ja ħammorru. E tafx nistaqsi imma jiena u vera ħajkolli mur nistaqsi għadi. Aħna n-nies illi m'għandniex xar. Naħslu xarna bix-xampu, bil-conditioner, daw l-affarijiet. Ħamur nara. Ija hawnhekk ħal ormi mnebbaħ minn San Bastjan, ħaniprova nistaqsi lin-nies Jekk hux worth it li nies bħali li m'għandhomx xagħar jaħslu di daqxejn ta' ras tagħhom jew inkella le. Nies bħali li ma baqalna xejn jibqgħu fuq. Inti franka xogħol waħda. Le, dik all right, imma taħseb li għandna xorta naħsluh xagħarna? Ma tistax taħsel xagħrek, rasek qed taħsel. Kuljum.
Xorta taħsilha, mhux ħala ta' sapun. U mela.
Ma nafx x'sens tagħmel di għax jekk m'għandekx għax Għax xejn. għassi posta sejtieli di. Ħela ta' sapun. Għassi posta sejtieli. Għandek raġun, ma eh, għax qed nipprova niskopri, fimt? Mela.
Mhux ħela ta' sapun. Le, orret, ma noqogħdu fuqha. U bil-kumment tas-sinjura jiena hawnhekk issa konvint li nies bħali li ma baqalhomx x'jaħslu xorta għandhom jaħslu.
Aħbar tajba lina l-fartasa. Illi qallu menu fis-sajf immorru aħjar. Għax peress li m'għandniex xar, Rasna żomm iktar bierda x'dik ix-xahar ma jagħmlekx ah, Ara, tara, ma jkonniex bet hair day ukoll ġifi ma jkunx irti qogħdilna xaħna jien dejjem blankwitta xejn kif inqu nibqa' ħiereġ. Xiex.
Beda bro day kollok għax titqgħod ta' tenka tama b'dak l-eyebrow. Ejja u jitwalu mhux indaqs, imma insomma, u l-aħħar ħaġa naħseb u nagħlqu biha illi jekk intom frata sbħalna Intom tidhru iżgħar. Vera, di vera. Jekk ma temmnunix, araw il-programm ta' għada. Insellmulkom!